tiri kusangana zvezvakare tiri munzvimbo imwe chete aiwa nhasi ndashanyira nzvimbo iyoyo chete kuti ndione vanhu wendinavo kuti vanhu vari kurarama sei ei vakomana munhu unongofanira kumbofambawo uchionawo zvinhu zviri kuitika mumaraini naika kana wakatadzawo kuendesa musikana wako kuvik fosika chingomuendesawo pambare chaipo chapamboonawo tsikidzi chete akatadza kuona mhuka kuvik fos saka ndine vanhu vandauyayo navo ndikati haa ise holiday chikoro chakavhara soka ndifamba ndichiferefeta zvinenge zvichiitika ndine musikana ndasakana naye pano miri kana ndine musikana kana ndiamai ndiye achataura ega nena baba vandasangana ah, ah, ayo mukadzi wangu mukadzi wangu mukadzi wangu imadhamu wangu o oh, mukadzi wenyu eh, ndimadhamu musikana ii mhuri yezimbabwe comment section musamhanyira hasi musikana mukadzi wemunhu haa panga pane vamwe vanekuti yellow bonika vanozomhanyira kuzoita series of comment section

Ari si kuti kudaro inini ndikatanga kukwidza mombe dzangu handiti. Handiti achinisungira play handiti. Achidyiwa hake na na na na Javulani, Javulani Wisanda. Handiti. Inini hangu ndakahengwa kuside bro. Handiti. Atora pfuma yangu ndopa vataura kuti no ini ndichitora mukadzi. Apera naye. Azvina hakuna kuzvara. Hati muri kuzvinzwa nyaya iri kuchema na baba. Ah, ndoda mombe dzangu. Vari kuti imimi makavanyepera. kuzve zvekuti toziva tukapinda murelationship ka ukanyepera munhu akazodiscover kuti zvavanga vachitaura zvisiri izvoka ndo zvinodzosera rudo mumashure ari muridzi ichokwadi here chavari kutaura eh, ichokwadi pandakavati sori wani nyaya haipere gore negore anonga achingondituka eh, vakavati sori vakatadza kuregererai asi sori yacho manje ka zvinodependa kuti muri kuti vati sori nenzira ipi

vakangondona muroad ndakangopfeka mini he uri hure he chichichi murume akangonditarisa chete zvonzi munoziyana ndakangopinda mukome ndikagara pasaidi pemurume anzi wagarire pasaidi pemurume inini mira kubvunza ndinoda kuziva kuti panombopinda vanhu vangani isati ndapinda ini handiti chinhu chakanga chavhurwa handiti mkwacha inini mkwacha ini ndotsaanganditaurire kuti pakaita varume vangani ndakaudzwa kuti three one

saka sevanhu vakatarisa mhuri yezimbabwe yese yakakutarisaka nekuti munotobuda pakamera ka mutori live ka vakuda kuziva kuti vagone kubatsirai nekuti tiri kuona dzimba dzakawanda dziri kuputsika nenyaya yekunyeperana iyeyi nekuti otanga udza munhu zvakadai kuti e ndine chii ndine chii ozooneka usina chinhu chacho chizvo and nehama dzakawanda ri kuziva dziri kupindira mumamarriages evanhu vari kuputsa mamarriages and kazhinji andida vanhu veukama ndida kuti munokonzeresa mhirizhonga mudzimba dzevanhu siyai vanhu vagarisane zvinhu zvakanaka nekuti wati god is put together let do men put asanda ah, murume wangu anofurirwa baba varapo vanofurirwa nehama dzavo ve vakanoudza hama dzavo kuti ndakaona munhu akavhurwa dhara vakuudza hama dzavo hama dzavo ndodzina dzichivafurira dzichindifurufurira dzichiita siyana natete nanasekuru kana amwene checho enda kwangu mutaura ngandiratidze vanhu vakachera gomba racho handiti vanhu vakachera gomba racho ndiwaonawo ndiwonzwa ti vakachera kanga ah, zvakaoma mhuri yeziva wese ari kuona this video ka chimboisai like and share moisawo zvamunofunga mucomment section ka hatiri kupikiswa asi da kukoreketwa zvinhu zvinenge zviri wrong thank you so much Next.